Thi thu ḓo pfhukhaga zwino nṋe nda ḓo vha ṱanganedza uri musi zwi khou pfhi kha vha vhande zwanḓa kha vha vhande musi zwi khou pfhi kha vha ite zwigede nga tshivhidza mushumo kha vha ite zwenezwo vha pfhe vho vhofholowa vha songo pfha ungari vha huṅwe fhethu fhano vho ṱanganedziwa amen. Amen tshiṅwe tshithu hafhu musi vha tshi pfha vho fariwa nga mupo vha bva nga honoyu muṋango vha tshi to ṱuwa straight hu na hune vha ḓo fhindulela hone amen. Kha hetshinoni tshanḓa ho ṅwaliwa upfhi boys ndi hone vhathu vha tshinnani vha ḓo shumisa hone nga thungo lwa fhasi vhathu vha tshifumakadzini vha ḓo shumisa hone ndi a kholwa ndo fhirisa zwithu zwoṱhe zwavhuḓi ende na vhone ndi kho tama u takalela uri ndi vhone vho vuwa vha tshi kho vhonala uri vho ḓa event ni a ri kho lila ri kho ḓo takala amen amen ha vhathu vhashu ra sa rwa zwanḓa zwi ḓo vha songo fhelela ra sa rwa zwanḓa zwi ḓo vha songo fhelela Zwiṅwe zwi ḓo vha zwi tshi khou tou wela kha vhutshivha. Zwino nṋe ndi ṱoḓa mafhungo a uri vhathu vha hashu ro ṱanganedziwa, a ri ḓi rwele zwanḓa ri pfe na mifhululu. A ri ḓi rwele zwanḓa vhathu vha hashu uri zwithu zwi ḓifhe, zwi ḓifhe ndi riṋe vhaṋe. Hafhanoni vhathu vha fanela u zwi pfesesa zwa uri ro ṱangana nga vhatsila. Vhatsila vho fhambananaho, arali vhone vha muṅwali, vha murendi, vha mutsila, vha muimbi, vha mutsila. Zwino, hafha nṋe ndi ḓo vha ndi si khou ṱoḓa u tshinya watshi, ngauri ri murahu ha tshifhinga. Ndo amba zwo ri khou tshimbila ndi ndoṱhe, ndi na Medzhimee. A, kha vha ri ndi livhuwe tshiṋoni tshifhinga tshe Dzinani a ḓa a ri fhirisela tshone kha sia ḽa u ṱanganedzwa. Muthu a ṱanganedziwa, u ṋamba na ene muṋe, a ṋamba a vhofholowa. Kha vha vhofholowe tshoṱhe. Honeha zwoṱhe zwe a vha laya uri vha ite nga nḓila ine vha khou tea u ita ngayo vha ite nga yeneyo nḓila. Arali vha tshi khou pfa uri vha khou ṱoḓa u fhindula mupo kana whatever, o vha sumbedza zwa uri vha tshimbilise hani. Kha ri dovhe futhi ri mu rwele zwanḓa. Khadzi, Dzinani Mme Makonde. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Honeha uri ndi sa tshinye watshi. Ri na Purpose of the Day. Hu na vhathu vhanzhi vhane vha nga vha kha ḓo ḓivhudzisa mbudziso ya uri vhaṅwe vho tou kungiwa ha pfhi a ri sokou ṱuwa. Zwino a vha zwi ḓivhe zwo ri ṋamusi vho ḓela mini fhano. Vho ḓela mini fhano vhone? Zwanḓa mifhululu! A ri ḓo pfa vhathu vhashu. Ndi musi ri khou ri khou vhidza Ndivhuwa Mabonyani he a ḓe nga ngeno phanḓa. Ndi dzomo ḽa Venḓa. A vha ṱalutshedze uri ndi nga mini ri fhano. Kha ri ḓo vha rwela zwanḓa vhathu vhashu. Are murero zwanḓa ndi vho khou ḽa kho ḓa. Ndi zwanḓa zwi vhidza muhulwane wa shizwo. Vha vhidza muhulwane wanga nga hezwo zwanḓa zwiṱukuṱuku nṋe ndi a sinyala. Hone a ri ḓo pfa muhulwane wanga. Ewa. Henda. Vhathu vha tshi nga vho ngo takala. Ndi matsheloni. Hai a vhuḓi a no itwa nga vhathu vha na nḓala kana ri a thoma ngo u ḽa ra kona u shuma ndi matsheloni hai ndi khwine ndi tshi to pfha ndi tshi to lumelisa nga masia nga masia ndi matsheloni kha tshanḓa tshanga tsha u ḽa ndi matsheloni kha tshanḓa tshanga tsha monde hei hei yanga hafha yo khwaṱha hei yanga Vhewe, vhe- vhewe midubani yashu ni ḓo ima murahu vheyu vhewe ni vha murahu a vhathu vhashu eh, vha khou vha khou ṱanganedziwa eh, zwavhuḓi nga maanḓa ngeno kha vhumbedzi indigenous literary eh, carnival eh, zwine riṋe ra vha zwone kana zwine vhumbedzi literary carnival ya vha zwone ndi zwa uri muhumbulo wayo muhulwane Ndi wa u manḓafhadza vhaṅwali na vhuṅwali hovhu ha nyambo dza vhoriṋe, dzine vhathu vha nga tendelana na nṋe uri ho fhela tshifhinga tshilapfu nga maanḓa zwi tshi konḓa badi uri hu tou vha na bulivho ḽa uri ri swike hune ra tou pembela na u ḓiṱongisa nga maṅwalwa a ṅwaliwaho nga luambo lwa vhoriṋe lwa ḓamuni. Zwino ra vhona uri ndi khwine ri tshi swika hune ra, ra ita zwithu zwine ra ḓo kona u netshiweka, ra kona u ṱangana na vhaṅwe sa zwine vho ṱangana na vhaṅwe. Vhaṅwe ni khou ṱangana sa vhaṅwali, vhaṅwe ni khou ṱangana sa vhavhali, ni khou vha na vhushaka, ni khou swika hune khamusi na thoma u vha na tshumisano yo yaho nga u fhambana ine ya nga kona u ri aṋwisela mitshelo yavhuḓi kha ḽifhasi ḽa maṅwalwa. Zwino riṋe vhavhumbedzi, Indigenous Literary Carnival, muhumbulo washu muhulwane ndi wa u manḓafhadza vhaṅwali na vha sa athu ṅwalaho u vha ṱuṱuwedza uri zwi a konadzea u ṅwala nga luambo lwa ḓamuni, zwi a konadzea u shuma nga luambo lwa ḓamuni, vha wana zwithu zwavho zwi tshi mpfuka, vha wana zwithu zwavho sa shobvu ḽa muomva zwi tshi swika hune zwa titima zwa vhonala zwavhuḓi sa mutombo u tshi thoma fhasi zwa swika hune zwa runga asi zwiḽa zwa aluwa ḽa vha ḽivhele ḽine ḽa vha na khaṋo mbuya. Kha vha ḓo nthwela zwanḓa uri ndi khou amba Tshivenḓa tsho dziaho. a thi ri ndi khou ṱuṱuwedza zwenezwo ndi khou amba uri zwi a konḓa uri kha ḽifhasi ḽa zwino muthu a ambe vha wane a tshi khou fhedza tshifhinga tshingafha tshi khou ṱalutshedza a sa ṋuṋedzi nga ipfi ḽa luisimane fhedzi ngauri riṋe ro ḓivhudza uri hezwi ndi zwone zwine ra khou zwi ṱoḓa ri khou ṱoḓa uri zwi konadzee na kha vha vhana vhane ra khou vha alusa ri vha ṱuṱuwedze uri Dzi indigenous language kana luambo lwa vhoriṋe kana nyambo dza vhoriṋe ndi dza vhuṱhogwa kha shango na muvhuso wa zwi ḓivha zwa uri ndi dza vhuṱhogwa kha shango. Zwino hezwi ri khou celebrater kana ri khou pembelela miṅwaha ya furaru ya musi ri fhasi ha muvhuso wa demokirasi, kha ri zwi ite nga u tou ralo ri tshi khou pembela, ri tshi khou manḓafhadzana, ri tshi khou farana, ri tshi khou ṱuṱuwedzana siani ḽa vhuṅwali ha luambo lwa ḓamuni. Ndendeng. Mefhololo. Ndi dzomo ḽa venḓa a thi khou pfha zwori vhane vha khou mpfesana dzomo ḽithihi haleluya eh nga iṅwe nḓila hoyu muthu ha ambi a kha sia ḽithihi u amba o ṱanḓavhuwa tou vha dzomo heḽo a vha ri ndi fhire thi nga ḓo ambesa zwinzhi ngauri tshifhinga ndi kho ḓo ri tshi fare zwavhuḓi. Mara zwa zwino ri khou ṱoḓa zwipiḓa zwi no khou tevhela, a ri ḓo vha ri khou pfa nyana ri khou verifaya DJ ri ḓo vha ri khou ḓa na zwipiḓa zwi no khou tevhela, ndo tou vhudzwa nga u ralo upfhi upfhi hu tambo hu tambo yena kuzika nyana hu tshi khou lugisiwa zwipiḓa zwi no khou tevhela. Ri ḓo ḓiphina luṅwe vha songo tshuwa, he ri ḓo ḓiphina nga maanḓa nga maanḓa vha ḓo zwi vhona vhone. kha vha ri vhone DJ kha ḓo thoma kwashenya ṱhamusi ndi tshi nga ḓi nyanyuwa na nṋe hanefho kana a ḓa na lufhio lune lwa nga tou lifha vibe ya vhuḓi nyana fo lufhio eh, call vha ḓi takuwa vha dzinginyea a zwo ngo khakhea khoyo medzime wow hu ḓo ḓivha vha fhethu

dala ndi zwone ri khou fanelwa nga nḓila kha masaho mejeme eh ha tshoṱhe ndo zwi- ndo guma zwi vhona kha sabc two hezwi eh zwo ra- Na- zwo raliwa na na hanefha vha nga wana ri ri kha zwida- zwi- zwileludzi zwi a ralo eh eh Ha, futhi ri na muapostola vho munwana mm. Nṋe ndi a zwi themba hezwo zwithu. Vha ḓovha vha tshi khou zwi konisa. Ya. Zwezwi ri tshi khou ambisa zwezwi ra ḓovha ri tshi khou humbela Winnie na tshigwada tshawe vha ḓovha vha tshi khou ḓi dzudzanyela u ḓela ngeno phanḓa vha ri fha dzi items Winnie na tshigwada tshawe ri ḓovha ri tshi khou vha humbela uri vha ḓele ngeno phanḓa.
vha ḓo vha khou ḓo ri ṋekedza dzi items wini na lugwada lwawe wow vhone vha sa rula wini zwanḓa u ḓo huma ende u ḓo huma Wine kha ḓe ngeno.